Машина ясарга бер дигән көн, әлбәттә. Сәгать бит унтугыз да ноль ноль. Алам чиләк, багажниктан алам биш литрлы шешә. Һич чыгу машинаның тасылым булса да агызырга кирәк. Мин монда шуңа хәтле якты булыр дип уйламый гына. Башта фильтрны сүтәргә, аннары соң аккумуляторны бушатырга кирәк монда урынны. Бу патрубыкларны аннары соң бушатып антифризын агызырга кирәк. Икенче эш менә монда коллекторны сүтеп алырга кирәк. Фильтрны алыштырасы. Ниндидер бук кисәкләр. Коллекторны җылыта торган бер шлангын тартып алып, шулардан бушатам әле. Әз генә булса да шуннан китсен әле. Әкрен-әкрен генә чиләккә шулай бушатырга җыенам.

Берсе сүтелмәде. Менә бу собака, менә бу падла сүтелергә җыенмый. Бөтен кырыйлары инде әнә ямьшәеп, түгәрәкләнеп бетте. Һич булмаса, бөтен коллекторлары, шуртлары белән бергә сүтәм дә алам. Тәки җиңдем, ә? Карарлык түгел куркыныч. Ничек шуны хәтле кап-кара май була иде. Сучалар болай бер дигән күпкерен, ләкин бераз бөтенесен дә майлар никтер. 21 дә 12 башын алдым. Беренче цилиндрда күренә. Раз кырылган кыскасы. Дүртенче цилиндр шулай ук бик искитәрлек түгел. Хон юк диярлек. Икенче һәм өченче әлегә күренми. Аларны күрер өчен борырга кирәк. Ләкин болай гомумән алганда начар дип тә булмый һәм пешкәкләр бик селкенми алай. Мин бүген Агызырга тиеш инде тасолны, ләкин бер кызып киткәч, мин башын да салдырып аттым. Шулай килеп чыкты. Хәзергә план шундыйрак, башын чистартам, менә бу башын дим инде, өстен чистартам блокның һәм аны берәр нинди чүпләк белән, чүпрәк белән капларга кирәк. Иртәгәсе көнне бүтән сүткән әйберне кире җыясы була. Кабызып та карыйсы була, һичшиксез. Иртәгә мин бу әйберне инде эшләп бетереп, инде машина әзер булырга тиеш. Этәргеч, ну, бер ун баллдан биш ярым, алты, шул чама. Бик үләксә дә түгел, но бик искитәрлек тә түгел. Цилиндрлар кырылган, ләкин бик коточкыч түгел. Чәй эчәм дә, ятып йоклыйм. Иртәгә хәтле җәмәгать. Иртәгә бик тапмадым. White Spirit салдым да. Хәзер карыйм, кайсында тормый.

Бер, ике, өч, дүрт. Аннары соң икенче тапкыр чәйрәгәнләрендә 9, унике ньютон метр белән яңадан тарттырып чыгасы була. Мин аңа бераз торырга мөмкинлек бирәм, чөнки ара катламы утырыр бәлки, сытылыр. Һәм шуннан соң өченче тапкыр, тагын бер тапкыр унике ньютон метр белән тартып чыгачакмын. Хәзер безгә тамгаларны дөрес итеп куеп, менә бу йолдызны беркетергә кирәк. Бу тамга менә монда өченче озын сызыкка карап тора, ди. Шул карап тора. Ягъни безнең беренче цилиндр өске үле ноктада. Менә мондагы йолдыздагы бер тамга, менә монда катып торырга тиеш. распредны куйдым тамгаларын дөрес иттереп куйдым кебек инде патрубекларны куйдым аларны ничек куйганын төшереп тормадым сез үзегез дә алай гына сүгенә аласыздыр дип уйлыйм һәм менә бу фиаско братан мында мин аракатлап куерга онытканмын ушай кереп утырган бетте моны шулай гына бераз белән бер нәрсәсез ардым итләндем Җенем чыгып. Так. Шытыграк кирәк. Тәки кертеп булды. Көчкә ярым монтировка кебек әйбер белән. Яңа гайкалар алдым. Бакырдан ахырысы алар шундый сары. Үзе контргайка кебек, ләкин бер нәрсәсе дә сизелми моның контрить иткәне.

Сәламлим җәмәгать, сез Шакмакчы каналында гелдәгечә. Әгәр мин бу видеоны куйганмын икән, димәк, бер минутта 4000 рубрикасы дәвам итә. Әгәр куймаганмын икән, димәк, мин үземнең лахпитах булганымны бер үзем генә белә торган булачакмын, бүтән беркем дә белмәячәк. Димәк, һәр нәрсә булганын кыска гына иттереп аңлатып китәчәк. Видео башланды минем төнлә тик торганнан этәргечне сүтә башлау белән. Минем максатым этәргечнең ЦББ-сының ара катламын алыштыру иде, чөнки Ул май агыза башлады, көннәрнең берендә. Дөресрәге, көннәрнең берендә түгел, ә менә күпмедер вакыттан соң шулай әкрен генә башта тирләде, аннары соң бераз тамчылады, аннары соң инде агыза да башлады майын башыннан. Шуңа күрә мин шундый карар кылдым, моның ара катламын алыштырырга дигән. Һәм уңайлы вакыт таптым да, тотындым. И тотындым инде эшләргә. Нәрсә эшләгәнне җәмәгать үзегез күрдегез. Эшләдем, җыйдым һәм лах-питах булуым шунда ки, тергечне җыеп бетергәннән соң, аны кабызганчы мин чылбырның тарттыргычын куярга онытканмын. Моның өчен аерым лайк миңа. Аерым лайк һәм аерым мактаулар. Тергечне кабызгач, чылбыр буш булу сәбәпле, йолдыз бераз күчкән һәм дә инде Клапаннар сәлам, пешкәк сәлам. Клапаннар белән пешкәкләр бер-берсе белән күрешә. Күпме тырышып эшләгән этәргечем минус. Әйбәт булды. Әйе, ул кабынды, ул эшләде. Ләкин шундый тавыш чыкты анда. Мин исләрем китте, менә шундый сүндердем. Кабызырга курыктым, ләкин бит инде Әлбәттә, менә тагын кабызып карадым. Тавыш шундый бик коточкыч, ул аннарысын инде кабынмый да башлады. Һәм миңа тиз арада этәргеч чизәргә туры килде. Мин инде бер егет белән сөйләшенеп куйган идем алдан ук. Минем план бөтенләй шундый иде, әгәр дә этәргеч бик җүнсез була икән, мин аңа ачып карадым бит инде, әгәр дә этәргеч бик начар хәлдә була икән, мин ул этәргечне алыштырырмын дип уйлаган идем. Начар хәлдә булмаса да, миңа аны алыштырырга туры килде. Чыгымнар. Этәргеч белән тартмасын икесен бергә алдым, дүрт меңгә. Этәргеченең карбюраторы бар иде, этәргеченең генераторы бар иде. Этәргечне үзем алыштырмадым, чөнки минем чуртым да вакытым юк иде. Машинаны илттек бер бүтән егеткә гаражына һәм ул алыштырды, ул эшләде моның бөтен эшен. Аңа эше өчен мин үземнең иске этәргечемне калдырдым һәм генераторны бирдем. Тартманы мин саттым мең ярымга, карбюраторны мин саттым бер меңгә. Миңа ул этәргеч мең ярым ачык килми, кыскасы. Әлегә шулар, җәмәгать. Лайклар, дизлайклар куегыз, белмим, нинди дә булса активлык күрсәтегез инде шунда. Э, комментарийлар языгыз, нәрсә телисез, шуны эшләгез. Иң мөһиме активлык булсын. Бу машина минем контент мобильга әйләнеп бара, әкрен генә. Бу машинада эшләр муеннан. Эшләнәсе эшләр менә моны алыштырырга кирәк, чөнки ул җибәрми башлады хәзер. Каешлар инде бар, сатып алдым. Омывайканың бачугын куярга кирәк һәм башка һәм башка эшләр, җәмәгать. Кыскасы, лайклар, дизлайклар чәпегез, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр, җәмәгать!